Mae'n bwysig eich bod chi'n deall eich materion ariannol ac yn cadw pethau ar flaen eich bysedd. Os rhowch chi'r rhifau at ei gilydd yn y ffordd iawn, byddwn yn rhoi darlun manwl i chi ac yn adrodd straeon am eich busnes, ac mae hynny'n wirioneddol ddefnyddiol. Gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o arian yn dod i mewn i'r busnes ar yr adeg iawn i dalu eich holl gostau ac i wneud elw, dyna beth yw rheolaeth ariannol yn y bôn. chi bia'r busnes, ac felly eich cyfrifoldeb chi fydd cadw cyfrifon a chofnodion cywir, talu'r holl dres sydd arnoch chi a chyflwyno'r holl wybodaeth sy'n ofynnol. Bod yn drefnus, dyna'r allwedd. Gwnewch yn siŵr bod eich gwaith papur yn cael ei ddiweddaru'n gyson, a nodwch unrhyw ddyddiad pan fydd rhaid i chi dalu treth neu gyflwyno gwybodaeth fel bod digon o amser i baratoi. Wrth gwrs, fe allwch chi ddefnyddio cyfrifydd, ac mae hynny'n sicr yn syniad da os ydych chi'n gwmni cyfyngedig. Efallai hefyd y byddwch chi'n cyflogi rhywun i gadw'r llyfrau o ddydd i ddydd. Ond cofiwch, eich busnes chi yw e. Does dim ots faint o help gewch chi, mae angen i chi ddeall eich sefyllfa ariannol yn iawn. Mae tair elfen yn bwysig er mwyn llwyddo'n ariannol. Yn gyntaf, cynllunio ariannol. Mae hynny'n golygu gwneud yn siŵr bod digon o arian ar gael gennych chi ar yr adeg iawn i ateb gofynion y busnes ac er mwyn i'r busnes allu tyfu. Yr ail elfen yw rheolaeth ariannol. Mae hyn yn golygu cadw golwg ar faint o arian sy'n dod i mewn ac yn mynd allan, o ble mae'n dod ac i ble mae'n mynd. Y drydydd elfen yw penderfyniadau ariannol. Mae hyn yn golygu cael y wybodaeth gywir ar yr adeg iawn er mwyn i chi wneud penderfyniadau doeth ac ystyrlon am eich busnes. Y cam cyntaf yw paratoi rhagamcan neu gyllideb. Faint o incwm rydych chi'n disgwyl ei gael a faint mae hynny'n mynd i gostio chi. Byddwch mor realistig ac mor fanwl gywir ag sy'n bosib. Dydych chi ddim eisiau cael darlun ffug o'r busnes, ydych chi? Bydd eich rhagamcan yn cael ei ddefnyddio i greu'r datganiadau ariannol. Mae tri phrif fath o ddatganiad y mae angen i chi eu deall. Y cyntaf a'r pwysicaf yw datganiad llif arian. Cofnod yw hwn o faint o arian sy'n dod i mewn i'r busnes a faint sy'n mynd allan bob mis. Fel rheol, bydd hwn yn cael ei baratoi ar gyfer cyfnod o ddeuddeg mis, ac ar gyfer pob mis bydd un golofn yn dangos y rhag amcan ac un golofn yn dangos y sefyllfa go iawn. Fe welwch chi fod llif arian yn ddefnyddiol iawn i reoli'ch busnes. Mae'n rhywbeth hefyd y bydd eich rheolwr banc a phobl eraill sy'n eich ariannu'n gofyn amdano. Yr ail ddogfen ariannol pwysig yw'r cyfrif elw a cholled. Mae'r ddogfen yma'n dangos sut mae'r busnes yn perfformio'n ariannol ac i ba raddau rydych chi'n llwyddo. Mae'n dangos y llinell waelod, eich elw neu eich colled. Y math olaf o ddatganiad ariannol y mae angen i chi ei ddeall yw'r fantolen. Mae hon yn rhoi ciplun i chi o sefyllfa ariannol y busnes ar bwynt arbennig mewn amser. Mae'n dangos beth sy'n eiddo i'r busnes, faint o ddyled sydd ganddo a beth yw gwerth y busnes. Os byddwch chi'n chwilio am fuddsoddiad mawr, bydd angen mantolen arnoch chi. A dyna ni, tri pheth i'ch helpu chi i gadw'ch bys ar bwls eich busnes, datganiad llif arian, cyfrifielu a cholled, a mantolen. Y byddwn ni'n trafod pob un o'r rhain yn fwy manwl yng ngweddill y modiwl yma, ond dyna chi'r pethau sylfaenol.